Тамашачылар Сүнмәс йолдыз яктысы проекты кысаларында Гәни Тинчуринның тормыш чоры һәм иҗатына багышланган дәрес экскурсияне башлыйбыз. Бүгенге дәрес сәяхәттә без Гәни Тинчуринның гаиләсенә күбрәк тукталырбыз. Заһидә ханым турында истәлекләр яңартырбыз һәм әлбәттә инде аларның гаилә альбомнары белән дә танышырбыз. Иң беренче чиратта менә бүгенге гаилә, аларның гаиләсе турында сөйләшү очраклы рәвештә түгел, чөнки 2022 елда менә шушы ике якты йолдызның икесенең дә юбилей еллары. 15 сентябрьдә Кәрим Тинчуринның 135 еллыгы билгеләп узылса, ә менә якын арада, унөченче июньдә Заһидә Динчуринага 125 ел тула. Иң беренче чиратта менә Кәрим Динчуринның Заһидә ханымны Кәрим Динчуринның хатыны буларак, шулай ук Сәйәр труппасының артисткасы буларак һәм инде мөгаллимә буларак беләбез. Күп очракларда экскурсияләр вакытында, очрашулар вакытында тамашачылар шундый сораулар бирә. Заһидә Тинчурина нинди гаиләдә тәрбияләнгән? Кәрим Тинчурин белән ничек танышканнар, ничек кавышканнар? Әйе, Заһидә Әхмәрова Статский советник Шахбәз Гәрәй Әхбәровның төпчек кызы булып дөньяга килә. Данлыклы нәсел, данлыклы гаилә. Ә икенче яктан, әнисе ягыннан Хәдичә Алкинова да шулай ук борынгы затлы нәсел була. Менә шундый ике затлы нәселдә чыккан, туып үскән бала ул Заһидә Әхмәрова. Инде Танышу, каушу мизгелләрен искә алсак, Заһидә ханым үзенең истәлекләрендә Кәрим белән беренче танышуын болай искә төшерә. Мәдинә Терегулова безне туена чакырды. Туйда Кәрим Тинчуринда бар иде. Менә шунда мин инде Кәримне беренче тапкыр күрдем. Ләкин без аның белән аралашмадык. Беренче күрешүне шунда булды ди. Ә инде Шәрык клубында ул елларда бик матур бәйрәмнәр, очрашулар, кичәләр уза торган була. Бу кичәләргә бигрәк тә зыялылар, укымышлы яшьләр йөри. Алар арасында, әлбәттә инде, Кәрим Тинчурин да, Заһидә ханым да була. Заһидә ханым Габдулла Тукайның да шушы шәрык клубына еш килүен искә ала. Һәм менә шушы кичәләр бик матур уза иде. Без таңга кадәр рәхәтләнеп бии идек, җырлый идек дию. Һәм шулай ук Заһидә Тинчурина бик матур биюче дә була. Ул төрле милләт биюләрен оста итеп башкара. Шушы шәрык клубында ди ул, Ситдык Айдарский белән без бик еш вальс бии идек. Әгәр инде без биергә тотынсак, барлык яшьләр дә тукталып, безнең биюне карап, сокланып торалар иде, ди. Инде менә шушы кичәләрнең берсендә кайтырга җыенганда, минем яныма Кәрим килде, ди, һәм ул мине озатырга мөмкинме дип сорады. Ә мин шаяртып, юк, минем озатучым бар, дидем, ди. Ә ул үз сүзле булып чыкты, э, минем кулымнан номерымны алды да пәлтәмне килеп э, мин башыма салды һәм озата кайтты, ди. Э, кайтканда без бер нәрсә дә сөйләшмәдек, тыныч кына кайттык. Өйгә кайтып җиткәч, ул миңа тыныч төннәр теләп китеп барды. Һәм менә шушы очрашу инде аларны гомерлеккә бәйли, очрашулар ешая. Һәм инде күп тә үтмәстән Кәрим Тинчурин Заһидә ханымның әнисе Хәдичә ханым белән таныша һәм инде Заһидәнең кулын сорый. Хәдичә ханым, әлбәттә, бик шатланып риза була, чөнки ул Заһидәне татар кешесе, укымышлы, зыялы егеткә бирергә тели. Һәм Заһидәне Кәрим Тинчуринга бирергә риза була. Инде никах көне билгеләнә. Никах гади итеп, гади генә стәндә әзерләнә, туганнар җыела. Инде кунаклар җыелып бетә, ә Кәрим юк. Туганнар инде борчуга төшәләр. Әллә Кәрим кире уйлады микән, әллә килми микән? Шул вакытта Кәрим Тинчурин фаэтонга утырып, янәшәсенә мулланы да утырткан, Килеп җитә. Кулымда зур букет чәчәкләр һәм бүләкләр була. Менә шулай матур итеп никах укыла. Барсы да җиренә җиткереп никах укылды, ди Заһидә ханым. Һәм соңыннан Мохтары Ильяс аша бәйләнде. Никах укыганнан соң алар 5 ел гомер кичерәләр, 5 елдан соң гына ЗАГСка баралар 1924 елда. Һәм инде ЗАГСта Кәрим Тинчуринны кызлар танып каршы алалар, матур итеп исәнләшәләр һәм шаяртып, Кәрим абый, кызыңны алып килдең мәллә, кызың мәллә бу дип шаярталар. Юк, бу минем хатыным, ди Кәрим ага. Һәм инде тагын ничәнче тапкыр өйләнәсең соң, Кәрим абый, дип сорыйлар. Ә Кәрим ага болай дип җавап бирә, беренчесе һәм соңгысы, ди. Менә монда инде бу кәгазьдә 12 май 1924 ел дип язылган. Кәрим Тинчуринга 37 яшь, Заһидә Икенче номеры 27 яшь. Яшь аралары 10 яшь була. Менә шуннан соң инде 18 ел бәхетле гомер кичерәләр. Э, матур, тату гаилә, бәхетле гаилә. Менә шушы бәхетле гаиләнең хәзер без альбомнарын карарбыз иде. Менә монда инде альбомның башында ук э, Заһидә Әхмәрованың балачагы бәхетле балачак фотосурәт шулай ук аның гимназиядә укыган чоры менә бик матур э, гимназия э, чыннан да ул бик укымышлы зыялы була заһидә э, революциягә кадәр гимназияне тәмамлый рус француз телләрен әдәбиятын өйрәнә шундый укымышлы, зыялы кызларның берсе булып тәрбияләнә. Тагын инде менә ан үзе генә төшкән фотосурәтне күрәбез. Заһидә Тинчуринның монысы инде тормыш коргач һәм шулай менә монда Заһидә Шахразгәрәй кызы Тинчурина җәяләр эчендә Әхмарова дип язылган. Аннан соң инде шушы альбомда бик кадерләп сакланына аларның икесе бергә ял итәргә баргач төшкән фотосурәтләре кечкенә генә булса да инде. Һәм шулай ук менә монда тагын фотосурәт, ләкин без аны менә моннан күрсәтсәк яхшы булыр иде. Менә парлы, бәхетле гаилә, бер-берсен тапкан ике йолдыз, Заһидә Әхмәрова һәм Кәрим Тинчурин. Шулай ук менә монда тагын Кәрим Тинчуринда дустының үзләренең дачасында төшкән фотосурәтне күрәбез. Һәм инде бер төркем сәяр труппасы артистлары, гүзәлләре арасында Габдулла Кариев дигән менә шушы фотосурәттә. Уртада кызлар гүзәлләр арасында Габдулла Кариевны күрәбез. Шулай ук менә э, Академия театры диелгән бүгенге безнең бинабыз инде бу Кәрим Тинчурин театр бинасы. Монда инде күп кенә артистлар үзләренең балалары белән төшкән фото, сурәт бик кадерле Бик истәлекле. Һәм инде без беләбез Кандыр буеның Арча районында язылганын. Менә монда бик начар күренсә дә күрсәтәсе килә. Кәрим шушы Арча районы Умарталыкта диелгән инде. Кәрим Тинчурин, Салих Сәйдәшев һәм Арча районының җитәкчесе диелгән шушындый истәлекле фотосурәт. Һәм шулай ук э, монда э, шундый э, артистка, данлыклы артистка Галия Кайбецкая фотосурәтендә, портретында күрәбез. Һәм аның артында шундый матур сүзләр язылган, мин аны хәзер сезгә укып күрсәтәм. Э, сөекле Заһидә ханым, сез Кәримова Тинчурин минем иҗат хезмәтемдә куәт, дәрт, илһам бирүчеләр идегез. Мин сезне мәңге онытмам. Ихтирам белән Галия Каевицкая дигәненә шундый портрет саклана. Һәм инде монда бик күп еллар барган саен инде менә Заһидә ханымны, чөнки Кәрим Тинчурин инде үзе төшерергә яраткан фотосурәтләргә күп кенә фотосурәтләрне үзе төшерергә төшергән дип язылган. Менә шундый истәлекле фотосурәтләр һәм тагын бер шушы фотоальбомда сакланган рәсемне күрсәтәсе килә сезгә, хөрмәтле тамашачылар. Менә шул рәсемне Кәрим ага бик тә яраткан һәм кадерләп саклаган. Заһидә ханым сорау биргәч, ник шул кадәр кадерлисең бу рәсемне дигәч, бу минем өчен бик якын. Сугышта монда ике сугышчы сугыша сеңгеләр белән һәм соңыннан алар икесе дә үләләр ди. Менә шушындый э, рәсемне Закидә ханым э, үзе дә бик кадерләп саклаган. Инде без дә бүгенге көндә музеебызда бик кадерләп саклыйбыз. Менә шундый матур гаиләнең фотосурәтләрен карадык. Бәхетле гаилә, ләкин бик кыска гомерләр, авыр язмышка дучар булган гаилә. Инде менә Зафидә ханым гомер буе иренә тугрылыклы булып кала, мәхәббәтенә, никахына тугры булып калган хатын-кыз Һәм шулай ук иренең иҗат байлыкларын, шәхси әйберләрен дә авырлыклар белән булса да бүгенге көнгә китереп җиткергән шәхес без бик зур рәхмәтле һәм инде менә шундый безнең э, музеебызда васыятнамә саклана э, монда инде барлык шәхси әйберләрне иҗат байлыкларын э, безнең театрга бирергә дип васыятнамә калдыра Заһидә ханым